L-istorja li se naqra llum mill-ktieb Ħrejjef mill-Polonja kif irrakkuntati minn Immanuel Mifsud jisimha It-Tromba. Hawnhekk għat-tromba qed nirreferu għal riħ qawwi ħafna. Darba waħda kien hemm art imbiegħda ħafna li kienet immexxija minn re b'saħħtu u mir-reġina. u dawn kellhom tifla li kien jisimha l-Prinċipessa Ladna. Din il-Prinċipessa kienet tant sabiħa li ħafna kienu l-prinċpijiet li kienu marru min-naħat kollha tad-dinja biex forsi jħajruha tiżżewwiġhom. Iżda l-Prinċipessa Ladna kienet tħobb wieħed biss minn dawn il-prinċpijiet kollha, lill-Prinċep Dobrotek. Allura l-prinċep u l-prinċipessa talbu lir-re jħallihom jiżżewġu. U r-re ma sab ebda diffikultà b'dan iż-żwieġ u fi ftit żmien kellu jsir tieġ kbir, l-ikbar wieħed li qatt rat dik l-art. Issa ġara li wieħed minn dawk il-ħafna prinċpijiet li kienu marru f'dik l-art biex jiżżewġu lill-prinċipessa ma kien prinċep xejn, iżda kien nagħnu ikrah. twil biss seba' pulzieri, b'daqna twila seba' piedi, u b'dahru mħattab. Dan tgħidx kemm ħa għalih li l-prinċipessa m'għażlitx lilu bħala żewġha u daħħalha f'rasu li jisraqha u jagħmilha tiegħu. Dakinhar tat-tieġ, il-pjazza enormi li kien hemm quddiem il-palazz irjali kienet maħnuqa bin-nies, kulħadd fuq ix-xwiek biex jara lill-prinċep u lill-prinċipessa jiżżewġu. Iżda malli l-prinċep u l-prinċipessa dehru ħorġin mill-palazz biex imorru l-knisja, ġrat xi ħaġa tal-biża'. Minn imkien beda jonfoħ riħ qawwi ħafna, tromba, li qajmet kolonna ħoxna tat-trab u li ħatfet lill-prinċipessa u ġarritha lejn is-sħab għal fuq muntanji li ħadd ma seta' jitla' fuqhom. Imbagħad, it-tromba ħalliet lill-prinċipessa taqa' fuq palazz li kien hemm hemm fuq, li kellu s-saqaf tad-deheb, u ħajt għoli u samm, jiġifieri iebes ħafna, mibni mad-dawra tiegħu. Wara ftit il-prinċipessa ġiet f'tagħha u stejqret u sabet ruħha f'post tassew lussuż. Għall-ewwel ħasbet li kien ħatafha xi prinċep żagħżugħ li kien era l-għarus tagħha. Qamet minn fejn kienet u sabet mejda armata bi platti u frieket u skieken tad-deheb u l-fidda u tazzi tal-kristall. L-ikel li kien hemm kien tassew bnin u, għalkemm kien għad kellha qatgħa fuqha, il-prinċipessa kielet u xorbot kemm felħet. Malli xebet, infetaħ il-bieb tas-sala u tfaċċaw ħafna qaddejja li bdew iġorru tron kbir li fuqu kien hemm in-nagħnu l-ikrah tad-daqna t-twila u d-dar imħatteb. Principessa l-għadna! beda n-nagħnu b'leħen tassew ikrah. Kont jien li ħtaftek u ġarrejtek 'l hawn wara li nbdilt fi tromba tar-riħ. Għamilt dan għax lilek tassew inħobbok. Dan id-diskors mhux talli ma ġibidx lill-prinċipessa lejn dak in-nagħnu, talli tassew irrabja u bdiet tagħtih bil-ħarta, u ma' kull daqqa minn għajnejn in-nagħnu beda jtir ix-xrar. In-nagħnu prova jżomm il-kalma u għamel ta' bir-ruħu li ma kien ġara xejn. Dar u beda miexi lejn il-bieb biex joħroġ. Iżda malli dar, tfixkel fid-daqna tiegħu stess. u ħadha għal wiċċu u waqqa' l-beritta li kien qed iżomm f'idu. Il-qaddejja għenuh iqum u reġgħu tellgħuh fuq it-tron u ġarrewh 'il barra. Malli ħareġ, il-prinċipessa Ladna rat il-beritta mal-art, ġabritha u libsitha, u marret quddiem mera biex tara kif tidher. Iżda, oħroġ il-għaġeb, fil-mera ma deher xejn. Neżgħetha u rat lilha nfisha fil-mera, reġgħet libsitha u reġgħet ma rat xejn. Indunat, mela, li jekk tilbes dik il-beritta kienet issir inviżibbli. F'daqqa waħda, il-bieb infetaħ f'salt u daħal in-nanu iżda malli sab li la kien hemm il-beritta u laqqas il-prinċipessa, intilef f'dagħdija kbira, dagħdija jiġifieri rabja. għax induna x'kien ġara. Beda jiġri mas-sala kollha bħal miġnun, u sadattant il-prinċipessa, mingħajr ma dehret, ħarġet tiġri 'l barra mis-sala u telqet lejn il-ġnien kbir li kien hemm fuq in-naħa ta' wara tal-palazz. Hemmhekk rat ħafna siġar sbieħ tal-frott u nixxiegħa ta' ilma frisk u hi kienet tiekol u tixrob minnhom. Kull meta kienet tara lil nagħnu rrabjat, kienet tidħaq f'qalbha u ġieli kienet tinżel beritta biex jara u kif imur jiġri lejha terġa' tilbisha u tisparixxi quddiemu. Ġieli biex aktar tirrabjah kienet tixħetlu l-għadam taċ-ċirasa li kienet tkun kielet jew tersaq lejh u tinfaqa' tidħaq f'wiċċu u n-nagħnu aktar jindanna. Darba waħda, waqt li kienet qiegħda tinkieħ b'dal-mod, il-beritta inqabditilha fuq fergħa ta' siġra, u waqgħet fuq siġra tat-tut. In-nagħnu ra, u b'id waħda ħataf lill-prinċipessa u bl-oħra ħataf il-beritta. Dak il-ħin eżatt instema' l-ħoss ta' trumbetta, li kien sinjal li kien hemm kavallier li kien qiegħed jisfidah għall-ġlied. In-nanu beda jirtogħod bir-rabja u nefaħ fuq il-prinċipessa u raqqadha. Imbagħad kien pront libes il-beritta maġika. Malli sar inviżibbli, qabad ċabla u tar lejn is-sħab. Huwa għamel dan biex jiġġieled kontra l-kavallier li ma kellu ebda ħjiel mnejn kien tfaċċa. Min id-dinja hu dal-kavallier? staqsa bejnu u bejn ruħu n-nanu. Dakinhar li t-tromba kienet ġarret lill-Prinċipessa Ladna, kulħadd baqa' mbellaħ u minxuf. Missierha u l-għarus tagħha telqu jiġru jfittxuha, iżda ma sabuhiex. Ir-Re kien inkwitat bil-kbir u talab lill-għarus, jiġifieri l-Prinċep Dobrotek, li jekk ma jirnexxilux isib lil bintu, kien se joqtlu u jaħraq lill-pajjiż kollu u jġibu rmied. Lil Dobrotek qallu wkoll li min jirnexxielu jġib il-Prinċipessa Ladyna lura kien se jirċievi nofs ir-renju u lilha bħala għarusa. Il-Prinċep Dobrotek ma kienx ibeżżigħ jew xi wieħed li jaqta' qalbu malajr. Għalhekk rikeb iż-żiemel tiegħu minnufih u telaq ilebbed kemm jiflaħ. Dam jiġri biż-żiemel għal tlett ijiem sħaħ mingħajr waqfien ta' xejn. Imma mar-raba' jum ħassu għajjien ħafna, u mal-għabex ħalla ż-żiemel jitlaq u huwa mtedd fuq il-ħaxix t'għalqa kbira. F'daqqa waħda sema' twerżiq ta' fenek salvaġġ li kien qiegħed jiġi attakkat minn kokka. Mingħajr ma qagħad jaħsibha wisq, il-prinċep qabad l-ewwel ħaġa li sab u xeħitha lill-kokka, li mad-daqqa waqgħet fl-art mejta. U l-fenek is-salvaġġ ġera għalejh, bieslu idu u ħarab jiġri. M'għaddiex wisq ħin meta Dobrotek intebaħ li dil-ħaġa li kien ġara lill-kokka biex qatilha kienet ras ta' mewt Il-prinċep inġibed lura u nħasad aktar malli sema' dik ir-ras tgħidlu, Prinċep Dobrotek, tassew niżik ħajr ta' dak li għamilt miegħi. Meta kont għadni ħaj, kont qtilt lili nnifsi u ġejt ikkundannat li ma nindifinx sakemm bis-saħħa tiegħi ġiet salvata l-ħajja ta' xi ħadd. L-għadam tiegħi ilu mitluq f'din l-għalqa għal 777 sena sħaħ. U mnalla kont int li xħetni lejn dik il-kokka u b'hekk salvajt il-ħajja ta' dak il-fenek salvaġġ. Issa nitolbok tidfinni ħalli żgur nistrieħ fil-paċi. U jekk tagħmel dan ngħidlek kif tista' ssejjaħ liż-żiemel il-griż li għandu xagħru tad-deheb. Dan iż-żiemel ikun jista' jgħinek f'każ ta' bżonn. Mur fil-wied u ibda għajjat mingħajr ma tħares warajk. Żiemel griż bix-xagħar tad-deheb, Fittex ejja, fittex ejja! Għandi bżonnok dal-mument, qed nistenna, ejja ħdejja! U ż-żiemel jiġi minnufih. Ma' dan il-kliem, ir-ras tal-mewt siktet, u minnha ħareġ bħal dawl li tela' lejn is-sema. Il-prinċep ħaffer qabar u difen l-iskeletru fih, u mbagħad għolla leħnu u għajjat, Żiemel griż bix-xagħar tad-deheb, fittex ejja, fittex ejja! Għandi bżonnok dal-mument, qed nistenna, ejja ħdejja! Wara ftit mumenti ta' skiet, qam riħ qawwi u bdew ifaqqgħu s-sajjetti u nstema' ħafna beraq u minn imkien tfaċċa żiemel griż b'xagħru tad-deheb. Huwa deher riesaq itir B'ilsna tan-nar ħirġin minn imnieħru u xrar itir minn għajnejh, u minn ħalqu dehret ħieġa bħal sħaba ta' fwar u duħħan. Malli wasal ħdejn il-prinċep, iż-żiemel fetaħ ħalqu u qal, Fiex nista' naqdik, Prinċep Dobrotek? Il-prinċep wieġbu li kellu bżonn l-għajnuna tiegħu, u spjegalu dak kollu li ġara dakinhar li kellu jiżżewweġ lill-prinċipessa Ladna. Iż-żiemel qallu, Idħol f'wid inti tax-xellug, u oħroġ mill-widn għall-leminija. Il-prinċep għamel dak li qallu ż-żiemel, u kif ħareġ mill-widna tal-lemin, sab ruħu liebes korazza tad-deheb u ħassu b'saħħtu ħafna tant li meta niżżel siequ, l-art tregħdet u meta għolla leħnu, qamet tempesta li kienet għoddha qalgħet is-siġar minn posthom. Iż-żiemel Spjega lill-prinċep x'kien ġara mill-prinċipessa. Lil dan in-nagħnu tista' tirbaħlu biss jekk tiġġilidlu bix-xabla li taqta' kollox. U fejn nista' nsibha din ix-xabla? staqsa minnu fih il-prinċep. Ix-xabla li taqta' kollox qiegħda għand ħu n-nannu li hu ġgant kbir b'għajnejh serpenti. Irridu mmorru nsibuh biex inġibu din ix-xabla. Itlaq fuq dari, ħalli mmorru issa stess. Il-prinċep rikeb fuq dar iż-żiemel il-griż b'xagħru tad-deheb. Ġrew tul widien u qalb ħafna muntanji u saħansitra qasmu ħafna ebħra sakemm fl-aħħar waslu f'medda art kbira miksija b'għadam ta' skeletri quddiem muntanja li bdiet tiċċaqlaq. Hawnhekk iż-żiemel waqaf u qal lill-prinċep, Qed tara dil-muntanja kbira tiċċaqlaq? Dik hija ras il-ġgant b'għajnejh serpenti. Ara kemm hawn skeletri madwarha. Dawn kollha mvittmi tal-ġgant. Oqgħod attent li ma tispiċċax bħalhom. Bħalissa l-ġgant rieqed għax ħedlitu x-xemx. Ix-xabla li għandek bżonn qiegħda żewġ passi 'l bogħod minnu. Issa smagħni sewwa. Imtedd fuq dari, ħalli titgħatta b'xagħri. Malli nersqu, qis li taħtaf sew ix-xabla u b'hekk issalva mill-għajnejn serpenti tal-ġgant u tpoġġilu rasu fil-periklu. Il-prinċep għamel kif qallu ż-żiemel u bdew resqin bil-mod ħafna. Malli waslu ma' ġenb ix-xabla, Dobrotek ħatafha, imma bil-ferħ ħajja tajtha, li qajmet lill-ġgant. Dan induna mill-ewwel li dak il-prinċep kien ħadlu dik l-arma u qallu, Kavallier, kun af li qed tilgħabha mal-mewt! Imma Dobrotek ma beża' b'xejn u wieġbu, Min issa nibża' ta' bi kliemek? Issa x-xabla li taqta' kollox hija tiegħi u xejn ma jista' jirbaħli. Qabel noqtlok, irridek tgħidli min int. Nitolbok tħenn għalija. Jien kavallier mir-razza tal-ġganti. U kieku mhux għax għandi ħija jgħir ħafna għalija, kieku ngħix ħajja kuntenta ħafna. Dan ħija ħareġ l-agħar fost l-aħwa kollha. Twieled daqsxejn ta' nagħnu ikrah b'daqna itwal minnu. Billi jaf kemm hu ikrah, minn dejjem kien jgħir għalija u jobgħodni. L-unika vantaġġ li għandu huwa li hu b'saħħtu ħafna. Issa din is-saħħa kollha ġejja mid-daqna tiegħu. U jekk ħadd ma jaqta' ħkielu, ħadd ma jista' jirbaħlu. Il-biċċa hi li xejn ma jista' jaqta' d-daqna ta' ħija jekk mhux bix-xabla li taqta' kollox. Il-ġgant, ħu n-nagħnu li krah, qal lill-prinċep li darba waħda ħuh kien sema' li midfuna xi mkien hemm xabla li għad tinstab minn kavallier li jkun qiegħed ifittex il-maħbuba tiegħu. u li biha joqtol lit-tnejn li huma. Allura kien talab lil ħuh il-ġgant biex ifittxu din ix-xabla ħalli żgur ma jsibhiex dan il-kavallier. Jien, kompla l-ġgant, qlajt siġra kbira u b'id waħda ġarrejt lilha u bl-oħra lil ħija u wara vjaġġ twil sibna fejn kienet midfuna x-xabla. Imma mill-ewwel kellna xi ngħidu għax ridna nżommuha t-tnejn. Allura huwa qalli li kellna naqtgħu għaliha billi noqogħdu nissemmgħu mal-art biex naraw nisimgħux il-qniepen ta' taħt l-art. Jien inżilt mal-art nissemma' imma ma stajt nisma' xejn. Imma dik kienet nasba ta' ħija għax fil-pront malli rani nitbaxxa mal-art biex nara nisma' x'il-qniepen, qabad ix-xabla li taqta' kollox. u ħasadli rasi. Rasi nxteħtet fuq l-art u qatt ma ndifnet, sakemm il-laħam tmermer u kiber il-ħaxix fuqha. Ħija, huwa kattiv ħafna u ġegħelni nibqa' hawn b'rasi biss, ngħasses ix-xabla u noqtol lil kull min jersaq fil-viċin. Issa li għandek ix-xabla, nitolbok tmur issibu. Taqtagħlu d-daqna bix-xabla stess? u tagħmlu kapuljat. Ma' dan il-kliem il-prinċep tela' fuq dar iż-żiemel u talbu jieħdu lejn fejn kien joqgħod in-nanu. Qasmu ħafna għelieqi u foresti, ħafna xmajjar u ibħra, sakemm iż-żiemel tara 'l fuq il-quċċata ta' muntanja u qal lill-prinċep, Dawn il-muntanji huma tar-renju tan-nanu. Bħalissa qiegħed mal-għarusa tiegħek fil-ġnien. Issa mur fuqu u sfidah għal ġlieda. Kien f'dan il-waqt li l-Prinċep Dobrotek nefaħ it-trumbetta biex jisfida lin-nanu għal ġlied. Kif rajna, in-nanu tar fis-sema biex joqtol lill-prinċep, u hekk bdiet il-ġlieda. Għall-ewwel in-nanu li krah beda jiġġieled tant tajjeb li l-Prinċep Dobrotek beda jsibha diffiċli jiddefendi ruħu. F'daqqa waħda n-nagħnu għola kemm felaħ 'il fuq biex jinżel b'saħħtu kollha għal fuq il-prinċep. Iżda dan iġġenneb u n-nagħnu tkaħħal mal-art rasu 'l isfel. Il-prinċep kien pront ħatfu mid-daqna u qata' ħkielu bix-xabla li taqta' kollox. Bla daqna, in-nagħnu beda jirtot u jistordi u ma felaħx iqum fuq saqajh għax saħħtu ħallietu. Malli s-servjenti tan-nanu raw lil Dobrotek riesaq bid-daqna tan-nanu f'idu, fetħulu l-bibien kollha u hu baqa' dieħel ifittex lill-għarusa tiegħu. Iżda ma seta' jsibha mkien. Ħabat sejqa ta' qalbu jdur ma' dawk is-swali kollha, isejħilha għalxejn. Sakemm f'rokna ta' sala minnhom ra l-biritta tan-nannu mitluqa fl-art. Hekk kif ġabarha, feġġet il-prinċipessa l-għadna mimduda f'dik ir-rokna rieqda. Dobrotek ħa r-ruħ u resaq lejha, ġabarha u biesha. Iżda l-għadna baqgħet rieqda fil-fond ħafna. Ipprova kemm jipprova jqajjimha, l-għadna ma setgħetx tistenbaħ b'xejn. Għalhekk ħadha fi ħdanu, xeħet il-biritta maġika fil-but U fi triqtu lura lejn iż-żiemel qabad lil nagħnu minn rasu u kaxkru miegħu. U mbagħad tela' fuq iż-żiemel u taru lejn ras il-ġgant t'għajnejh serpenti. Lil nagħnu xeħtu fil-ħalq kbir tal-ġgant li taħħnu u ġabu trab minnu fih. Malli l-ġgant bela' l-aħħar fdal ta' nagħnu, il-prinċep beda jagħti kemm jiflaħ fuq ir-ras sakemm farrakha kollha. u b'hekk ħeles kemm min-nagħnu u kemm mill-ġgant. Iżda l-prinċipessa l-għadna rieqda kienet u rieqda baqgħet. Iż-żiemel ġarr lil Dobrotek u l-għarusa lura mnejn kienu ġew, u sewwa sew fejn iltaqa' l-ewwel darba ma' Dobrotek, waqaf. Jien sa hawnhekk se nasal, prinċep. Hawn se jkollna ninfirdu, qal iż-żiemel. Iżda taqtax qalbek. Ara, jekk taqsam din l-għalqa kbira, issib iż-żiemel tiegħek jistenna, u, fuq kollox, m'intomx wisq 'il bogħod mid-dar. Idħol minn widinti tal-lemin, u oħroġ minn tax-xellug. Il-prinċep għamel kif qallu ż-żiemel il-griż ta' xagħru tad-deheb, u minnufih dan sparixxa u fil-bogħod deher iż-żiemel proprju ta' Dobrotek, li għarfu mill-ewwel u ġie jiġri għal ħdejh. Dobrotek kien tilef dik is-saħħa barranija li kellu u beda jħossu għajjien mejjed. Għalhekk mett lill-prinċipessa rieqda fuq il-ħaxix, għattiha sewwa u huwa mtedd ma' ġenbha u raqad. Iżda l-istorja ma tispiċċax hawn. Dak il-lejl stess, wieħed mill-prinċpijiet li ried jiżżewweġ lill-prinċipessa l-għadna kien għaddej minn dawk in-naħat U lemaħ li ż-żewġ żgħażagħ reqdin mal-art ma' ġenb xulxin. Kif rom reqdin hekk fil-fond, ħareġ sejf u daħħlu f'qalb Dobrotek. Imbagħad refa' lill-prinċipessa, tellagħha fuq iż-żiemel tiegħu u ħadha lura għand missierha. M'għandniex xi ngħidu, ir-re ried itir bil-ferħ malli ra li bintu kienet ittieħdet lura għandu. Iżda malli ra li ma setgħet tqum b'xejn mir-raqda li kienet fiha, ir-re sewwed qalbu, u staqsa lil dak il-prinċep, X'taħseb li ġralha biex ma tista' tqum b'xejn? Ma nafx, Maestà, wieġeb il-prinċep. Kif ma tafx? beda jinkolla r-re. Kienet rieqda ħdejn dak li seraqha. Lilu qtiltu bis-sejf u lilha ġibtha lura għandek. Meta sibtha, kienet rieqda wkoll. Issa, fil-fatt, id-daqqa tas-sejf li kien qala' Dobrutek mingħand dak il-prinċep ma qatlitux. Iżda, billi kien tilef ħafna demm, kien f'xifer il-mewt u kellu saħħa biss biex jerġa' jsejjaħ liż-żiemel il-griż ta' xagħru tad-deheb, li minnufih ġie għalih u ħadu jiġri lejn il-quċċata tal-muntanja tal-ħajja ta' dejjem. Hemmhekk kien hemm tliet nixxiegħat tal-ilma u xeħet ftit ilma minn kull waħda fuq ras il-Prinċep Dobrotek li mill-ewwel fetaħ għajnejh qisu qatt ma kien xejn. Kemm irqadt tajjeb! qal Dobrotek mal-liġief tiegħu. Lanqas xejn, wieġeb Żiemel. Kont rieqed ir-raqda tal-mewt. Wieħed mill-prinċpijiet li jrid jiżżewweġ lill-prinċipessa Ladna daħħallek f'sejf f'qalbek u kont qed tmut. Fejn hi Ladna? Il-prinċipessa qiegħda fil-palazz ta' missierha għax dak il-prinċep ħadha miegħu wara li r-re wiegħed li min joħodha għandu jiżżewwiġha, qal iż-żiemel. Iżda taqtax qalbek, il-prinċipessa għadha rieqda u ħadd ma jista' jqajjimha ħliefek. Kulma trid tagħmel biex tqajjimha hu li tmiss id-daqna tan-nagħnu ma' moħħha. Fittex mur lejn il-palazz tar-re. Jien ma nistax niġi miegħek għax posti band oħra. Ma' dan il-kliem, iż-żiemel il-griż ta' xagħru tad-deheb sparixxa. Dobrotek rikeb fuq iż-żiemel tiegħu u lebbet lejn il-palazz tar-re. Iżda fi triqtu induna li fl-art tar-re Missier l-għadna, kien hemm gwerra u l-għedewwa bdew joqtlu lis-suldati tar-re u lin-nies tal-pajjiż. Allura ħareġ il-beritta tan-nagħnu u lebisha biex ħadd ma jarah, u beda jagħti kemm jiflaħ bix-xabla li taqta' kollox u joqtol lil dawk li kienu qegħdin joqtlu u ġera kemm felaħ lejn il-foresta. Minn hemm baqa' sejjer dritt lejn il-palazz irjali fejn ir-re beda jisma' l-aħbar li l-għedewwa kollha kienu nqatlu iżda ħadd ma kien jaf kif. Malli sema' dal-kliem, Dobrotik neża' l-beritta u kulħadd inħasad malli rah jitfaċċa quddiemhom minn imkien. Majesta', kont jien li qtilt lill-għedewwa tiegħek? Għidli, Majesta', fejn hi l-Prinċipessa Ladna? qal Dobrotiq. Kif taf li qiegħda hawn? staqsa r-re mgħaġġeb b'dak li kien qiegħed jiġri. Il-Prinċep Dobrotiq qal l-istorja kollha lir-re u żied jgħidlu li kien hu biss li seta' jqajjimha mir-raqda. Malli sema' dan il-kliem, il-prinċep l-ieħor li kien ġabar lill-prinċipessa rieqda u mingħalih li qatel lil Dobrotiq, ħarab jiġri. Iżda s-suldati qabduh u xeħtuh ġo ċella mimlija ġrieden taħt l-art. Ir-re ħa lil Dobrotek fil-kamra fejn kien hemm l-għadna rieqda. Il-prinċep ħareġ id-daqna tan-nagħlu u messha ma' moħħ il-prinċipessa. Għall-ewwel ma ġara xejn, iżda ftit wara l-għadna bexqet ftit għajnejha, rat lil missierha u lil Dobrotek, u tbissmitilhom u mbagħad fetħet għajnejha beraħ. L-aħbar xterdet malajr mal-pajjiż kollu u n-nies ħarġu minn djarhom u telqu jiġru quddiem il-palazz irjali jgħajtu bil-ferħ u jċapċpu. Dakinhar stess, ir-re ta nofs ir-renju lil Dobrotek, u l-għada filgħodu Dobrotek u l-għadna Iżżewġu u kellhom l-akbar tieġ li qatt ra dak il-pajjiż, u baqgħu jgħixu flimkien ferħanin għal ħafna u ħafna snin. U hawnhekk tintemm l-istorja tagħna meħuda minn ħrejjef mill-Polonja kif irrakkontata minn Immanuel Mifsud.